Nyasaye mok nende ruoth tato nakosa ng'o. Nyasaye janyuolana nikuong'o te. Kata baba otho mok oneno paw golf gi wang'e. Ati miyo sani an gi mwandu an nyaka gicho. Joma nocha, muma wacho ni kidi ma nocha ema sani omera. Ipielo to gichulo. Kana ni mwandu madwa ma Nyasaye ogwedha gi nyar dak moro nyako maber bwana. Weri gi nyi Nairobi ma dhogi mit ma ka daktari lwete okier ochuoye vitamin to ogore mi lum gi dhoge. Dwaro nyako manyalo rito mwanduna maber nikech sani bwana ng'ama sani dhi dhi maber bwana. Nyasaye ok nindi joma nocha sani nigi choji pielo to chulo. Bro.
Ginade. Alimi ka choni medo koso be yien ma macha manya. Chosling abich.
Aya wadonji.
Idonjo maonge tisu bwana. Ah, wa wadonji gino gino ewa maraj na wa wadonji.
Giketh chono gimana ng'eyo. Chona no ipiele gi joma odak runda, gipiele gik maber. Chono ipiele sausage, chono ipiele ginene bwana. Chono i- joma ochamo sausage ema bire, joma ochamo hot dog gi burger. Winje kaka ng'ato chur, mano ok nyoyo. Ng'ato oketore mano osiko chamo nyoyo sate, nyoyo sate, nyoyo sate. Ukachaka yie ni gini ne ikonyori e chona. Koro winje, mago to ng'ama dwa ywere go. Bwana ng'atimi bwana wuog oko bwana ikethona chuth. Nikia kaka ohand cho ka ng'ato nigo Nairobi to mano ng'ama oseomoka. Mano ng'ama nigi pesa in dak ibede kata gi cho. Ilawo cho nyaka e land i- gini. Nikia kaka cho en ohala maber Nairobi. Wow. Cho iluongo ni lucrative business kikia. Bwana ng'ati mi bwana. Ok inyal dhana kata kopo abiro konyora e choni. Eh,
Kel pesa bwana. Ing'e ni pesa mane?
Pesa mane midwaro jadhot? adonje cho atuo an gi shida akonyora to isebodhori abodha isebodhori abodha ma nyaka ni chak bodhori to an customer mapile
nyoyo machamo odonjore nade gi choni mabire nyoyo machamo gi ot dognino

Maguok losi bwana. Wakunga logi.
Maguok losi. Kaka in michamo sukuma pile pile dang. Kata pibe, kata pibe onge ka. In gadieri.
Wakunga logi. Iwacho ni gigitero kany kata piyo. Kata piyo onge ka. Chiethwa mwakelo wakelo ka. Itero lando iloso pesa. Itero kampuni iloko pesa. To koro siling abich ma kawuono an customer ma pile pile to be ne dwa donde idwa wuona marach echo idwa wuona marach echo kaka achamo tong' achamo suga kiang'ang'o iya ka chat emi bodhorie to chiedho mwawe ka tichok itero dandore factory pod imiyi pesa jadhoto kachuli ah okachuli baba ah ah okachuli okachuli tim gimihero kachuli Ok, Nyasaye chiel ok achuli. Ok achuli. Dido nyaka police pesa te ok achuli. Jadot ok achuli. To gibed ni bodha nade ni dore to chieth na makelo kata emiloko pesa. Konyruok wa ka emiloko pesa pile pile pile be mudagi kamiri idagi kaso kupieri ka ninyisa ne kia ng'ang'a ne kia chama. Bana nyakine ka kidagi juwadu Nairobi. Unless abiro pudho choni oko. Abiro pudho choni oko makata gimi biro dongo ka onge. We, kik itug koda kaka ne didwa tugo, ok achuli. Dhi donjna. Eh, dhi donjna. To ng'aruchi gi gimiwacho na onge pesa. Ma ang'oni minyisa na onge pesa. Ma ang'oni. We. Anda daki kela danyoni nyowuoyo. Danyoni.